welcome to another video so muvideo rinei tichida kuexplaina mafor loops nemawhile loops like for loop the way andingairisa in short such that uh, for the beginner anga understanda straight yekuti toda kurana a certain code anditi for a specified number of time for example toda kuprinda like uh, different numbers let's say 100 times togona kulupa through something for a specified number out of 10 so for example lese uda kupinda structure yacho yefo loop yakamira so toshandisa 4 4 something wochipa zita bla bla bla bla uchienda mberi so lese upinda the first 10 numbers handiti woda kuti num 1 num 1 voiseta lese to zero voti 4 eh, let's say hatingoti x in range yoshandisa function inonzi range range inoritana mavalues anenge ari within that range for example ukati ten inoritana mavalues from zero to ten so panapa paana muwana yanga isitorina basa kuti ndichazoishandisa pawhile loop print x so range function ukati range tain for example range uh, tain inokureturnera mavalues a list of values rinenge rinotangira pana zero handiti zero one two up to ten so tinolupa within this value so for the first case ichanotanga unoreceiva zero ndoprinda that zero so fixa hangu panapa ndikaprint you see panobuda pane manumbers ese ari mulist 0 to 10 andomaona manje the way instead yekushandisa maadvantages emaloop ndeyekuti you can instead yekuti unoti print unoprinda zero woenda unoti print again unoprinda one imagine kana ungada kuprinda zvinhu kana hundred waizosvika pachi waitozonyora code yemaprint anosvika kana kuhundred wana mani so for loop inobva yakusovhera zvese zvaunge wada kuita yobva yadini yokuranira that with an advantage of a range function so for example tichishandisa the same example toda kuchitaura kuti tichishandisa the same example shandisa why loop handiri ka so why loop inoexecuta a certain code why a certain condition is true for example panapa anongori mastructure wayo for example number one variable rakanzi num one is less than ten is less than or equal to ten handiri ka yes akano kafukoni zvoratidza kupinda mubody iwayo loop so for the first case uchanocheka namwani nevalue zero uchanocheka kuti zero inokombera zero naten inoreturna true so unorana print anotika oita na one so the second case manje toda kuincrementa value yedu namwani so toda kuincrementa na one totina mu one is equals to num one takuzokusharadza nemashortcut mberi kana takuita no plus one so zviri kuitika panapa ndezvekuti taseta variable ronzi num one ndorino like a holder riri tichida kuincrementa value yaro so tiri kuti num one why this condition is true we want to run this code

to the current value iri muthat variable tobva taincriment tobva tawedzera one so this num one yava na one saka ticharamba tichiincriment tichiincriment pati patichasvika pana pekuti inenge yava num one uyu paticharamba tichiwedzera tichirana codin tichasvika pakusvika pana chi pana ten yasvika pana ten paida zoenda pana eleven manje inokombeya ona kuti is num one is eleven less than or equal to ten which is chi false then code iri mukati medu maicha running so icharamba ichiingiriza ichiingiriza ichiingiriza ichiingiriza ichiingiriza so ichaprinta the ten numbers the same you see from zero to ten patarana we got the same result andiri so while loop tiri kuirana chi while a certain condition is true condition iyo payange yaita false tobva taexita out of the loop so another one yatoda kukumidza bata ndi anonzi mabreak and continue kuti zvii izvi izvi so let's say for example uri kurana while loop yako handiti let's say unoda kungocheka icondition kana another condition kana kuti yava true wotostopa running let's say for example uda kurana this code up to five kana ukangoreceiva the value five wobva watostopa the code hausida kukondinya kurana code uda toistopera ipapo loop rako ipapo for example unokwanisa unoisa if statement mukati mewhile loop unoti if ndiri ka num one is equal to unochikombeya woikombeya na 5 handiti ka unonyora break vati wakutopa code execution ipapo ipapo handiti so code icharana up to 5 ndobva yatostopa ichanosviki kuna 10 kuyakwe ndatoistopera ipapo ndomashandira break statement some vana patikarana ovana yakunostop pana five because nam one pekutanga yanokombea nam one ikanoita zero obva yaya ikanoprinda nam one which was zero not the first case because code inoprinda kubva kumusoro ichienda kuzasi sa nam one yaprinda yanga iri zero ndobva yanocheka is nam one is zero equal to five which is false so code yairi anobreak for the first case yonoingirimenda by one yonoingirimenda ibva iri pamusoro yodzokera futi zvemwayo loop icharamba ichingorana macycles macycles up to painozonosvika pakuti namu one anenge ava equal to five then you stop the code you see you break out of the loop that's why yastop pana five then continue manje mashandiro ainoita instead yekubreaka tinoda kucontinue executing the code but hatina action yatinoda kuita toda kudiscarda zvicode iri kuzasi kwechi kwewile loop kuzasi uko for example panapa toda kuti tasvika pana five five hatitoda kumuprinda toda kuprinda manumbers from zero to ten but five uyo hatitoda kumuprinda toenda panapa tonoti if num one is equals to five tongoti continue something like this right hatichanodii hatichanoincrement nachi ah right tetofanira kunoisa u yedu pano pazasi print statement yedu pazasi because ko tinobhizikita uchibva kumusoro chienda kuzasi handiri so checka indentation continue ari under ari under chi if statement print uyo haasi under if statement ari under while loop if statement ari under vachi checka zvinhu zvacho zviri musame line zvichidzika kudai icho ichi chiri mukati chiri indented inside ichi if statement so tikuti isusu panapa if num one is close to five continue kurati hatichanoprint panapa handiti ka yakutoenda the next state the next state yedu panapa so panapa pataifanira kutanga taingirimenda futi zvemukati so let me copy this one

tajamba code but code inoramba ichirana break tastopa code but continue ya continuing but takudiscarda code andiona fana continue apa code yose iri kuzasi ukuku haicharaniwi saka taincremenda one panapa if num one is close to five takuincreasa the value tibva tacontinue kuda kuti hatichanorani panapa but value tatoingirisa kudhara zvedu so coach iri kuzasi kunoka ichanhora ani yakudzokera kumusoro kwevalup but tataingirisa manje panapa yanga vana six because tisati tanorunner the continue tatanga taingirisa before we continue before we discard the coach iri kuzasi so weare safe ndozviri kuitika pacontinue so uchazoiona kuma application akawanda kuti kunzi munhu inoshandisa papi inoshanda futi zvemu for loop inoshandiswa muma loops like while loop for loop nechichichi uchinda mberi but chaiita muma example akawanda zvinhu